Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, кунакханәгә рәхим итегез! Студиябездә кунакта, озак еллар Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә эшләгән нәфис сүз остасы, режиссер, блогер һәм кызыклы шәхес Рузалия Зәкиева. Хәерле көн, исәнмесез! Хәерле көн! Менә кабат мин сезнең белән. Рузалия ханым, сез бит әле Илдар абый саналып китте инде. Безнең хезмәттәшебез дә икән. Сез бик озак еллар буе телевидение белән хезмәттәшлек иткәнсез. Менә шул елларны искә төшерик әле. Бик рәхәтләнеп мин шуның өчен дә килгәнем бүген. Мәйтәм, шушы студиядә күпме эшләгән әсәрләр, укыган әсәрләр турында әйтәсем килә. Эшләгән э, режиссерлар белән. Иң башта, иң беренче минем студиягә кергәнем, өченче курста без укый идек, студентлар театр училищесында, э, э, ни, шуны юл уңаеннан әйтим әле, театр училищесына 100 ел Булды. Тарихи. Э, без менә шу студияда э, ул турыдан туры булды. Без бер 15 студент шулай түгәрәкләп безне утырттылар. Асия апа Хайруллина безнең укытучыбыз, сәхнә теле укытучысы алып барды. Инду сабый Сирматов, атаклы безнең журналист алып баручы. Безнең һәммәбезгә дә репликалар бирделәр. Асия апа сөйләде, безгә интек. Шуннан соң без э, үзебезнең иҗатыбыз белән таныштырдык дип әйтимме мин иң башта шушында беренче э, курсташым мансур ибраһимов гармунда уйный иде ул гармунда уйнап җибәреп мин монда илдар юзеевның сирень чәчәге поэмасын укыдым бу минем беренче чыгышым булды шушы студияда аннан соң инде туганлашып киттем мин бу студия белән э, аннан соң тагын бер әйтәсем килә туксанынчы елмы туксан беренче ел булды микән нидә тукай клубында чыгыш ясаганда рафаэль абый мостафин Нәрсәдер телевидение турында сүз китте дә, и шунда Рафаэль абый миңа болай диде. Ул теге русчада сөйләшә иде ул. Сез онытмагыз, сез һәрвакыт телевидениегә барыгыз, сез сәхнәдә, сез э, концертта сезне 100 кеше, 200 кеше тыңлый. Ә сез телевидениедә әдәбиятыбыз белән чыгыш ясаган, сезне миллионланган, 4 миллион Кеше тыңлый, карый, диде. Шуңа күрә телевидение, телевидение, телевидение. Менә аның киңәше буенча мин шактый монда әли-бәлиләр күп эшләдек. Фәридия, Хенлей, Зелкәрнә, Әхмәт Исхакның Алтын балыкны теге тәрҗемә иткән Пушкинның сөйләгәнен хәтерлим. Кич кертәләр иде текстны. әлли-бәлли. Иртән сәгать унда язма шунда башлана иде. Дүртәр сәгать монда эшлидек, аннан соң Сөембикә кыйссасы язган иде Фәрит Яхин. Озын зур, шунда идәннәргә утырып, ансамбльләр белән, оркестрлар белән, музыкантлар белән, менә Флюс Латыйфиның Казан турында риваятләрен яздык әле монда эшләдек. Ул хыянәт романыннан аның. Монда бик күп әсәрләр. Гаяз Исхакыйның Стазбикә әсәрен Үзем теге ишеккә элә торган пәрдәләр, бархат пәрдәләр алып килгән, чиккән элеп. Өстә режиссерскийда Галия Гыйсатуллина. Бер сүз дә әйтмәде, шәмдәлләр куйдым. Без Аделя Ибушева, скрипачка белән шуны сөйләп чыктык. Аннан соң мине Галия Гыйззатуллина, режиссер, бик иртә киткән ул, исән түгел, кызганычка каршы. Алып барды мине Качалов театрында, Мәхмүт Галәүнең Болганчык еллар романыннан укыдым мин анда. Унбиш минут бер тукталмыенчан, гаҗәеп матур ни әсәр ул, Өзек Аны мин сәхнәдә дә укый идем, сәхнәдә концертларда бер авылда укыйм, икенчесендә укымыйм. Ул авылдан бу авылга киләләр, нигә укымадыгыз теге мулла турында дип мине сорыйлар иде. Ну, озын иде ул әсәр. Ул әйе, бәхил, ни, хәзер әйтәм, баҗалар дип атала ул өзек, мин аны сәхнәдә тәхлил дип атадым. Розалия ханым, тагын кайсы шәхесләрне искә алып китәр идегез? Мин аннан соң искә алыр идем Нурания апа Батыршина, ул безнең исән-сау, без аның белән аралашабыз шулай телефоннан, ватсапларда котлап бер-беребезне. Нурания апа Батыршина белән шактый Әмирхан Еникәйнең матурлык хикәясен язган Идек без. Аннары Илдар Юзеев, Мөхәммәт Мәгъдиев әсәрләре. Без яздык Дәрдмәнд, трио, Мөнирә Хәбибуллина җитәкчелегендәге трио бар иде. Аделя Ибушева скрипкада, Люция Николаева виолончель. Әйе, әйе, әйе. Монда рояль бар иде. Ул рояль бик шәп рояль иде ул. Бик шәп рояль иде, студиядә рояль бар иде. Аннан соң рояль белән мин монда укыганымны хәтерлим. Шулай ук Нуранев Батыршина төшерде аны. Ул 80, 96 нчы елның феврале, мин хәтерлим. Талгат Ахметов, педагог, профессор. консерватория профессоры Рауль Файзуллин шигырьләрен ике телдә башкардым мин. Әйдәгез репетиция ясыйк димен. Э, Тәлгат э, Тәлгат э, утырган рояльдә менә лирические стихи. Давайте какие музыка будет. Читайте, читайте, читайте, читайте.
Бернинди репетициясез. Розалия ханым, сез бит әле менә татар телендә генә түгел, русча да бик мөкәммәл сөйли дирегез. Моның нигезе кайда? Буада үскәнгә күрә шәһәр кызы булгангамы? Буада, мин бит рус мәктәбендә укыдым, шуңа күрә ия. Миңа берникадәр авыр да, менә шул ук Мәхмүт Галәүнең романнарын, аны миңа кулыма тоттырды Зөлфәт абый, мә, укы, ди. Мин ул ике романны укыганнан соң, минем бөтенләй башка, ни, без синең белән дә, Илдар, бик күп буш студиядә тапшырулар эшләдек, әйеме? Бакый Урманченың, ни, шигырьләре буенча Марина Цветаеваны, ай, ай, Пушкинын тәрҗемәләрен, Зөлфә абый, Мөдәррис абыйларның барысын да. Монда бар иде әни, җомга көн кич белән дигән тапшыру, ул да турыдан туры иде. Мин килә идем, ага, беренче мин килгәндә, мин беренчесендә килгәндә, не, Кытус абый, не, Кумысников, Халит абый, Халит абый э, Комысников, монда бик күп кеше иде, э, Роберт Миннулин, мин минем беренче нидән дә, и шунда Халит абый шундый тыныч итеп матур итеп сәхнәгә чыгасың, 200 кеше, анда монда да чыгасың, Какая разница анда, монда, дип шундый тынычландыра. Мин беренче монда укыдым Газизә Самитова шигырьләрен. Бик матур. Шуннан соң җомгада шактый күп булды анда. Менә махсус яздылар анда Фәрит Яхин, Ләисләр, ул заман шундый заман иде ул. Махсус китерәләр иде, төнлә килеп керәләр иде, текстлар

Нәфис төсләр, хуш исләр, табигатьнең шулардан гүзәл тезеп барлыкка китергән шигъриятен үз алдымда күрергә, хис итәргә телим мин. Китерегез миңа. Чәчәкләр. Аларның бөреләре миңа яшьлегемнең алтын хыяллар белән үткән мазыйларын хәтерләтсеннәр. Энҗе чәчәкләр китерегез миңа. Алар яшь кызның муафәкыятьсез беренче гыйшык Тан тамган күз яшьләре шикелле саф булсыннар, сөт тамчыларыдай тамып тамып торсыннар. Яшьлегемнең алсу таңнарында мин аларны төшләремдә күрә идем. Беренче мәхәббәт миңа

Бәхет, гыйшык теләге тудырсыннар. Сез беләсезме, музыканы гамәлләре белән чәчәкләр хуш исләре арасында гаҗәеп бер Данәсе бар бит. Китерегез миңа гөр чәчәкләр. Мин аларны күз алдымда җәелгән киң кырларга сибәрмен. Минем гөл чәчәкләр кырым бөтен дөньяга үстереп тора торган Гарлем шәһәренең Гасырлар буенча килгән нәфәсәт шөһрәтен күләгәдә калдырыр. Минем гөл чәчәкләр кырымнан таралган хушис бөтен арган тауларганга шагыйрәнә ял бирер. Ишетсәгез лә.